Helo eto! Ydych chi'n barod i ymarfer yoga gyda fi? Wel mae Siom Corn wedi gadael mwy o cardiau estyniadau Nadoligaidd yn yr bag. Dach chi eisiau gweld pa rei sydd yna heddiw 'ma? Gawn ni weld. Edrychwch. Wel, mae o wedi gadael yr anadlu ho ho ho unwaith eto. Ydych chi'n cofio sut i wneud hynna? Wel, nawn ni gael drio unwaith eto. Mae'n bwysig cychwyn yr ymarfer gyda anadlu. Felly, da ni'n dod i eistedd yn gyffyrddus, gwnewch siŵr fod gennych chi digon o le o amgylchu. Mae'r coesau wedi croesi, mae'r dwylo wedi ymlacio, ac rydym yn cael ein llygyd i anadlu fiawn. Trwy'r trwyn ac yn adlu allan trwy'r ceg. Cofiwch, cewch defnyddio'r dwylo ar y bol i nadlu fiawn. Gwneud bol fawr fel bol sioncorn ac yn adlu allan. Gwagio'r bol. Rwan, da ni am dod â'r dwylo i fyny. Wrth i ni ynadlu fiawn, mae'r dwylo'n dod at ei gilydd. A dwi ddim yn gweiddi, ho ho ho! Ac eto, ho ho ho! Unwaith eto, ho ho ho! Gwag yr anadl allan wrth i chi weiddi, ho ho ho! Da iawn. Cewch cario mlaen gyda hwnna, neu pan dach chi'n barod, da ni am fynd i wneud ein siâp cyntaf. Siâp cyntaf ni yw'r siâp haul hapus sydd wedi troi i seren. Dewch i wneud siâp seren. Da ni angen neud siŵr fod ein coesau yn fowr gyda gap mawr Crwmthyn. Mae'r breichiau yn dod allan yn fawr a wedi ymestyn. Rydyn nhw'n ymestyn yn corff mor fawr a phosib ac edrych i fyny yn gwenu. Cofiwch, mae'r hael a'r seren bob tro'n hapus. Yn llachar ac yn disgleirio yn y nos. Da iawn. Yn fyma, ta'n dechrau mynd o'r ochr yr ochr i rhannu e- ac ll- a disgleirio at pawb arall. Rhannwch eich gwên efo pawb yn y byd. Da iawn. Yna ddyf iawn ac allan wrth i ni cnesu'r corff. Gwych. Yna dyn ni'n cau ein dwylo, yn ôl i lawr, dod â'r traed yn ôl ar llawr. A da ni'n symud ymlaen i angel eira, sydd yn debyg iawn ond ar y llawr. Felly, da ni am wneud seren, siap seren ar y llawr. Da ni am ddod i lawr yn araf. Gwneud siwr fod y traed gyda digon o lle rhwng ddim Y dwylo yn dod i lawr, yr cefn yn dod lawr ar y mat yn araf. Y dwylo yn dod i fyny, a gawn ni cyfri un, dau, tri, pedwar, pum, yn agor y cae y bysedd ac i lawr. Da iawn. Mae croeso i chi wneud hyn ar y bol hefyd. Felly os dach chi'n mynd ar y bol, gwneud yr un siâp seren ac yna agor y cae y bysedd. Da iawn. Dwi'n siŵr fod siâp eich angel eira yn wych. Dewch yn ôl i eistedd. Da ni am eistedd i fyny. Ac ydych chi'n cofio nathon ni wneud y ceirw tro dwytha? Tro ma da ni am neud y sled. A ma'r sled yn debyg iawn i siâp y buwch. Felly, rydym angen bod yn eistedd i fyny yn tal. Cewch chi ddod â'r uh, traed allan yn syth. Mae'r breichiau'n dod i fyny. A da ni am tynnu a gwthio, tynnu a gwthio, tynnu a gwthio'r sled. Chi yw Siôn Corn yn dreifio'r sled. Da iawn. Os da chi eisiau gwneud hwn yn anoddach, yna codi un troed i fyny ac wedyn y llall, a da ni'n cicio'r sled yn ôl ac ymlaen. Da iawn. Mae hwn yn gry iawn i cyhyrra'r corff. Un, dau, tri, pedwar, pump. Slofi'r sled yn araf. Yn dod yn ôl i lawr ar y llawr a parcio'r sled i lawr ar y llawr. Da iawn chi. Oeddech chi'n gwybod Bod Siôn Corn gyda ci. Wel, da ni am wneud siap ci Siôn Corn. Dyma er siap ci yn plygu. Ac yn fyma, da ni eisiau dod yn dwylo ar y mat. Mae ein troed yn ymestyn allan, a wedyn mae'r llall, a da ni'n pwyso i fyny ac yn ôl. Wrth i ni pwyso pen rhwng y sgwydda, anadlu allan, ac da ni'n sethu yr coesa mor syth â phosib. Gwnewch siŵr fod eich sodlau ar y llawr. Na i ddangos i chi ffordd yma. Felly, da chi'n neud siŵr fod y sodlau lawr ar y llawr. Mae'r beichiau'n pwyso nôl. Anadlu fewn, anadlu allan, a pan da chi'n barod cawn ni fynd ar ci am dro trwy'r eira yn ysgwyd y pengliniau yn ôl ac ymlaen. A mae cynffon y ci yn dechrau symud o'r ochr i'r ochr Ac yna da ni yn gorffen yn dod i lawr yn dawel ac yn araf. Pwyso yn nôl ar y coesa ac yn dod i eistedd unwaith eto. O, dwi'n teimlo nghalon i'n curo dipyn bach mwy tro yma. Pan dych chi wedi gwneud yr estyniadau yna i gyd, mae Croeso i chi fynd trwdd yno unwaith eto, ne' gewch chi orwedd yn ôl, gneu' siâp seren, ac cau y llygid wrth i chi ymlacio. Aroswch yn fyna pa mor hir 'dach chi eisiau, a pa mor hir 'dach chi yn teimlo sydd angen. A wedyn fydd hi'n barod i wario gweddill y diwrnod yn teimlo'n braf a wedi ymestyn. Wela i chi unwaith eto, mwynhewch y Nadolig! Ta ta!